Gepleşigimiziň nobatdaky sanyna seretmäne çagyrýar. Ine, ýazgymyzyň bu sany Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda, ine, Gökdepe etrabyna mahsus bolan barmak syrylyp bişirilýän türkmen milli çöregiň hemem özboluşly, uly göwrümli çelpegiň bişirilişi dogrusynda söhbet ederis. Dogrusy, ýazgymyzyň dowamynda ýene birnäçe tagamlaryň bişiriliş pursatlaryny görkezjekdiklerini zenanlar ýaňy ýazgymyza başlamakak gürrüň berdiler. Ine, ýazgymyzy ýazýan ýerimiz. Gökdepe etrabynyň ýaşaýjysy Annaberdiýewleriň mukaddes ojagynda. Ine häzir zenanlar bilen sizi tanyş edýäs. Bize çöregiň mukaddesligi, çelpegiň ýaýylyp ýugrulyşy dogrusynda gürrüň berjek enemiz Ogulgözel ene hemem gelinler Aýbölek, Mamajan gelin. Ine bysymylla bilen kendirik ýazylar säher bilen algynly çöregiň ýugrumy, bu ýerde-de çelpegiň. Indi Ogulgözel ene sizden has Eşidesimiz gelýär şi, türkmen milli çöregiň mukaddesligi, ýugrumy, çelpegiň ýapylyşy dogrusynda söhbede başlasak? Hamermaýaly çörek edilende Gülbibi ilki bilen hamermaýany gowy görek. Hamermaýanam ilki bilen näme, täzeje hamermaý edeňde, ynha üzüm bir ýa ýaňy ýetişende, turşuja wagty, şonda üzüm ýygyp sykyp suwjagazyny alyp şondan azajyk hamermaýa hamýer edilýär. Hamýer edip muny goýlandan soň bir gün geçenden soň ýaňky Eden hamyrymyz turşaýar, turşap alýar. Ýene ony bir sapar ýaňky turşança hamyr maýany ýene ýamaşgan täzeledeli. Onnoň ony täzelänimizden soň ýene bir gün geçýär, ol hamyr maýa turşaýar. Eýýäm şony hamyra salyberseň bolýar-da, bir iki sapar täzelenenden soň, üzümden edilende. Onnoň hamyr maýaňy bir arassa, Hindiriňde özüňi saklamaly. Hamir maýany gaty ulam goýmaly däl. Kiçiräk goýup, ondan täze hamir maýany hamire salýaň welin, edil bir sagat aňryýetde sagat ýarymda barýar. Muny köplük bolsaňa köpräk on-on iki çörek edilýär, azyrak maşgala bolsaňam azyrak edip ýugurýaň.
Ogly Zeline, diňe üzüm şiresinden taýýarlanýarmy hamyr maýa turşusy? Ýok gyzym, üzüm şiresinden däl, ynha, ýylda Gurban baýramymyz gelýär. Gurban baýramynyň çorbasyndan, ynha, şoň gaýnap duran jyýerinden, ýagty jyýerinden suwuny almaly, şoňa-da täzelemeli. Onam ýaňky üzümiň suwy ýaly munam ilki kiçiräk täzeläp, soň ýene ertesi ýene täzelemeli. Iki sapar dagy täzeläp, üçünji sapar hamyra salsaň bolýar şony, ikisinem. Ol şol arassa-da saklanýar, ýa kinrikde, ýa-da syrçaly pitide. Hawa, ýa pite salynýar. Hemişeler-ä hamir maýany kinrikde saklaýardyk. Pite salma-da soň çykdy. Ilki bilen onuň hamir maýanyny biz eýle uly ulam goýanzak, azajyk kiçiräk goýup, ýene ertesi täzeler ýaly etýäs-dä. Ertir çöregem ýok, hamir etmeli diýlende, ýaňky hamir maýamyzy alyp, täzeleýäs. Täzeläp ertire çenli gowy täze hamir maýa bolýar. Şoň üçin hem şo täze hamir maýaň täze bolsa, tagamy üýtgemese, şo çöregiň süýji bolýar-da, türkmen çöregi. Ine, mähriban telewörjiler, diňleýşiňiz ýa hamir maýa ýitirilmändir. Şol ýene-de turşandygyny bilseň, ujundan alyp, täzeden hamir maýa taýýarlanyp, mydama öýüň gönezligi bolupdyr. Indi şu wagtky pursatlary görýäs-de, owladalyna hamir ýugrumy üçin hökman Goluň güýçli bolmaly. Hamyr ýugurmak üçin goluňam güýçli gerek. Özüňem ugram bilmeli şony hamyry nähili ýugurmalydygyny. Ilki garaňda gowja bir eliň bilen garypjyk garylansoň, şony edil suw guýanmadyňa alyp ýugrubermeli däl-de. Şony bir azajyk eliň bilen hemmesini içine eliňi aýlap-aýlapjyk uny garmaly. Gararsoň hemme ýer alşansoň, onnoň ýugrup başlamaly hamyrmaýany. Onnoň ilki hamyrmaýaly çöregi. gowşagrak tutmaly bolýar. Sebäbi ony aldyrmaly, çişirmeli. Hemem owadan bolar ýaly türkmen aldyrylgy çörek petir çörekden gowşagrak bolmaly. Şonuň üçin hem şony tutaňda ilki başda tutaňda gaty tutmaly däl-de, gaty tutaýsaň, suwuny azyrak guýup ýugrup ugrasaň, gaty düşýär-de hany. Başda şony garaňda ilki bilen gowşagrak garyp, soň köpüräjik ýugurmaly. Hawa. Köpräk ýugurtdygyňça daha mir ýylmyldap barýardy onuň. Gaýnym dagdy ýertde şo hamir parkyllaýança ýugurmaly diýerdi biz ýaşlar. Şo hamirler şeýdip ýugurtsaň soň çöregem süýji bolýar, alanda-da içi üýjük-üýjük bolýar-da. Hemem durumlylygam gowy şoň. Türkmen saçagynda kepdeläp durýar türkmeniň mukaddes çöregi. Ine işeňňirligiň beýik nusgasy, türkmen zenany işeňňir, goly güýçli, öýüne wepaly, Şol wagtyň özünde-de yhlas bilen säher bilen çörek bişirýär. Türkmeniň dulunda mydama türkmen, Düýeýiň saçagynda çöregiň bolmagy, pitiňde gowurdagyň bolmagy, jyňňyryňda jigirdegiň, şol bir wagtyň özünde-de elmydama, duluňda ak unuň söýülip durmagy göwnüňe-de rahat şol. Biziň zenanlarymyz säher bilen türkmen çöregini bişirýärler. Sebäbi ýokumam üýtgeşik, berekedem üýtgeşik. Türkmeniň ýitmeýän milliligi, nesilden-nesile gelýär şol kindirikli. unuň ýa-da öýde çöregiň ejäň hökman her gün ýugrum alýandygy, şol nesilden-nesile geçýän terbiýe. Nesilden-nesile, gaýyndan-giline geçip gelýän terbiýe-de. Şoňa seň ähli mähriňi, ähli yhlasyňy şo hamyra siňdirýäň. Şoň üçin şo çörek süýji bolýar. Süýji bolýar, hawa.
Ine, esasam Ogulgözel ene Şu buýsanç bilen belleýäs-de, heroýyň kemmerigi mydama özüniň täzeligini, arassalygyny saklap gelýär. Şular ýaly un alnandan soň, ýuwrym başlanda kemmerikden gyra sowa düşürilýär. Şoňa suw damja ýaly tegmilem bolmandyr, arassa saklanýar. Arassa saklanýar.
Un alandan soň bir gyrajygyny serpäýseňem bolýar yzyna. Şoňa üstüne suw zat dökülmesin diýip. Ine, şular ýaly gyrasam hökman akly-garaly, alaja. Hamyr ýuwulýan çanagam. Suw ulanylýan syrçaly bedresem eý görülýär. Aşhanada özge işler üçin ulanylman diňe hamir üçin ulanylýar.
Türkmeniň gadymdan gelýän däp-dessurlaryny hem tamdyra her bir hojalykda bolmaly-la özi misal. Mamajan gelin ýugrup otyr. Ana ýugrumam ýitip barýar. Biz indi şu mat indi Aýbölek gelniň ýugrup oturan hamiri azajyk çilpeklik şu. Çilpek üçin ýugrulýar. Çilpek üçin ýugrulanynda muňa. Hamir maýa gerek däl çelpege. Diňe duzjagaz bolsa bolýar. Duzam ökderäk atylýar. Duzam ökderäk atylyp, duzlyja hamir edilýär. Gaty, gatyja tutmaly hamir. Çöregiňki ýaly ýumşak bolmaly däl, gatyja bolmaly. Ýugrup, ýugrup gowşatmaly-la muny gatyrak tutandan soň, köp ýugrup. Şonda ýagy ýaly bolýar. Çelpeklik näme? Az zatdan kän zat bolýar-da bi. Çörek ýaly uly, uly bölünenok. Kiçijik çelpeklik ýaly diýilýändir. Ýüp başarjak edip ýulmaly. Türkmeniň toýunyň ilki bezegi şu çelpekde, saçagaý. Bu daky diýlende-de, şu gelin edinende her öýde şu çelpek bişäýmeli-le. Esasam şuny buýsanç bilen aýdýas, şo toýa başlamakaň gün dogmaka ýüwrüm alynýar. Hawa. Hawa, gün dogup başlanda-da zenanlar ýerli ýerden oklaw gapagyny alyp yhlas bilen ýüwrüp ýaýýarlar. Hawa. Ýöne şol eltiler, gaýnekçiler üýşüp ýaýylýar-da, goňşular. Ýöne ählisiniň tegelekligi bir, ýaýymy. Ýaýylgyn da. Ökde şony ýaýmasaň şo ýapýan adama kyn bolýar ýaýylanda diň çykmasady. Ululy kiçili bolsa şonuň agdaryňda ýaňky kiçi aşakda galýar. Şoň üçinem hemme il diňräk adam ýaýsa şony çiltege esasy ýaýman gerek. Diňje ýaýmaly hawa. Bişireňde aňsadrak düşýär şonda. Ojagyň başyna gyzgynjak çelpegiň tagamam bir başga şol. Hawa başga. Türkmen çöregem edil şonuň ýaly zenanlarymyzyň

Juma gününe hamyrymyz ýugrulyp bolundy. Indi şony böleklere bölmeli-de. Näçe, sekiz bölek bolýamy, on bölek çykýamy, kiçiräk edeýin, gaty bolan ýok ine. Bölünýär. Şonuň hemişelerin Haşmat ýolunşy ýaly elde bölünýär. Pyçak bilenem bölünýär, ol esasy türkmençilikde şoňa pyçak urmaly däl, iliň bilen bölünmeli. Il bilen bölünip, onuň Ýolup bolanyňdan soň muny öýýäň-dä bärkeni, Aýbölegiň bu öýüp oturyşy ýaly öýmeli. Öýüp otyrkaň iliňe bildirýä-dä şoň, ulumy-kiçimi. Bir öýýän adam hemmesini uly bolsa-da gapdalyndan çypyr-çümüp aýrylýar, kiçem bolsa gapdalyna goşulýar. Hemmesi deňçe bolar ýaly edip ili öýüpjik saçaga salnyp goýulýar. Esasy şu öýmäň özi ynha bir. Bardy-geldi agyrrak hem ýer bolyp, soň ýugrumy ýetmedi. Öýüňki eýýäm şo-da ýugrulyga hasap daşymaz. Öňküden hem beter gowy ýugrulyp, gowy ýylmanyp, şo özi demini alar ýaly bolýar-da şo hem ýer. Hökman kökejigem-de bolaýmaly. Kökesiz çörek bolmaly däl türkmende. Indi mähriban teleüerjilerine biz ak öýüň içinde iki sany iň milli süýji tagamlarymyzyň biri bolan türkmen barmak çöreginiň ýugrumyny hemem bu ýerde ýagly telpeimiziň ýugrumyny aldy zenanlar zowala böldiler. Bu näle zowalamadyk ýagladyk.

Ine biz çelpeklerimizi ýaýmak üçin daşaryk Bassyrmaň aşagyna çykdyk. Ine türkmen howlusynyň salkyn pursaty özboluşly tomus günlerindäki bir gyzgalaňly hereket. Ine ýazgymyzyň bu sany Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda ine zenanlarymyzyň gatnaşmagynda milli tagamlarymyzyň birnäçe görnüşleriniň başlangyjyna başladyk ýagny ýugrumlaryny aldyk. Indi häzir algynly çöregimiz almagyny dowam edýär. Zenanlar ony basyryp goýdular. Indi bysmylla bilen çelpek ýaýmana başladyk. Ine bu zenanlar bilen. Tanyş edýär, Şeker gelneje, Jennet gyz, Annaşeker enemiz hemem Güljan gelin. Indi, Ogulgözel ene, şu dogrusy çelpek yhlas bilen-ä ýugurdyk, ýagladyk, el demini aldyk, şony bir böleklenişi ýalam öýülýär şol endigan görnüşinde. Hawa. Ynha, şu çelpek lykam girmez demini aldy şular. Indi şuny kökelere bölmez, kiçijek-kiçijek edip. Ine, diň, esasy şuny diň bölmeli. Şo ýaýylanda-da Geň düşerýäris, kökelerem geň bölmeli, esasy. Ondan iliň bilen dolanyňdan soň, ýa ulurak bolsa aýyrýaň, kiçiräk bolsa goşýaň. Şonuň üçinem şu ýaýaňda çelpegiň tegerekligi deň bolar ýaly, owunçak kökelere bölünýär. Hawa. Ýaýaňyzda-da şu deň bolmaly-da, şu esasy. Ýaýaňyzda-da ululy-kiçili etmäň. Hemmäňiz bir meňzeşräk bolsun. Sebäbi ýatylanda şo ululy-kiçili bolsa ýatmak kynrak bolýar. Hum. Biri uly düşýär, biri kiçi düşýär, agdaraňda aşagynda galýar. Şoň üçin hem esasy ýaýma-da gerek, şuny diňräjik ýaýyň, hemme ululygyny, kiçiligini. Esasy gelinler, gyzlar. Ine şu wagt çelpek dogrusy birnäçe el zähmedi talap edýär-de, bir-iki zenanyň işi däl bi. Hem zähmedem talap edýär, tagamam üýtgeşik, özem diňe toýa bişirilýär. Hawa Gülbi dogry aýtýaň. Ynha biziň ene mamalarymyzdan şu günlerimize ýetip gelen milli tagamlarymyzyň biri hem çelpek. Çelpegi hemişe gelin gaýdyp gelende, toý baýramlamyzda bişirilipdir, gaýtarylanda bişirilipdir. Çelpek bişirmek üçin näme ýörite bir bişirýänçi bolupdyr. ýapmaga-da, ýolunanda-da, hamerini ýolanda-da ylaýjak ýolar ýalaky ýörite ýolýanç bolupdyr. Ýolumna köke diýilýär. Ýaýaňda-da, unlapjyk ýaýmaly, ýolandan hä ýag çalýar, gaýdykmaz ýaly. Ondan ýaýaňda-da endiganç edip hemmesini deňje ýaýmaly, unlapjyk. Biri uly, biri kiçi bolsa eýýäm ýapaňda onuň gyralary ýanýar-da. Şonuň üçin endiganja ýaýmaly. Sebäbi çelpek. köpelip talap edýär. Şonuň üçin üýşülip gelin-gyzlar bolup ynha toýlarymyzda çelpek bişirmek bize ene-mamalarymyzdan miras galypdyr, bize gelip ýeten milli tagamlarymyzyň biri. Ynha biziň çelpeklerimizi ýaýmak üçin şunuň ýaly inçejik ýüp bilen ýaýylypdyr. Hemişelerdenem näme biriniň gelni gaýdyp gelýär diýilse ýa ynha gaýtarylýar diýilse Gelin-gyzlarymyz ellerine oklawlaryny, inçejik iýiklerini alyp, gapaklaryny alyp, şolara kömege gider ekenler. Bizem hün-hä näme şumat üýşüp, çelpek ýaýyp ot. Ene-mamalarymyzdan galan ýörelgelerimizi dowam edip, bizem ine, üýşüp, çelpek ýaýyp otyrys. Şunuň ýaly inçejik iýikde ýaýsaň, çelpegiň endiganja ýaýylýar. Nime sowan teleügerjiler? Çelpek ýaýymyna Şeýle yhlasly çemeleşmeli, hem deň, hem saz ýaýmana ymtylmaly. Şular ýaly görnüşinde her ýaýymyň özboluşly ýukalygy ýaýymy ýokaryk galdyraňda aýan bolup dur. Şony oklagyňa togalamak esasynda-da şeýle görnüşinde ýaýymlar bir-biriniň üstünde goýulýar. Şu ugunly ýaýylýanyň sebäbem üst-üstüne goýlanda biri-birine ýelmeşmesin diýip şu ugunrak ýaýylýar. Şol gazana atylanda-da ýörite bir erkli bir zenan.

Ýapmak üçinem näme ýörite bir ýapýan gelinleň özleri ussatlyk gerekdä. Şonda gazanymyzyň gyýşyklygam diňe şu çelpek ýapylanda gyýşartmaga rugsat berilýär. Galan tagamlarymyz bişirilende göni gutarilýär. Sebäbi şol ýapýana päsgel bermez ýaly hem-de gowy bişer ýalaky şo gazan gyýşygrak goýulýar.
Onuň şol gaýdykdyrmanam ujundan ýapmak bilen bolmaýar. Hawa, gaýdykdyrman däl, şo gaýdykdyrmanjyk her ýapanda ýag bilenjik daşyny aýlapjyk indi ganja diýip bişensoňunam, arkasy agralansoňunam çykarmaly bolýar. Çykaryp täzeden başlamaly bolýar.
Şolam bir hili aýlaw bilen, usullylyk bilen, ýeňlik geýip. Hawa, eline ýeňlik geýilmegi şu eliň gyzmaz ýaly, öňňe partyk dakylýar, dizleň gyzmaz ýaly. Onuň aýlanda-da şo endigança aýlamasy, şo hemme ýer deňje bişer ýalaky. Şeýdip aýlap bişirmeli-dä, ýag guýujyk. Ýagam şoň bir pagta çigit ýagam saýlanýar, süýji bolýar-da. Hawa, hawa, pagta çigit ýagyndan bişirseň süýji bolýar. Indi çelpekler elbetde ýaýym ha bir bişirişem bir boluň indi şu tagam taýdan tapawutlanýada. Ine toşaply çelpek, garpyz toşaply, gawun toşaply. Indi siziň bu çelpegiňiz haýsy görnüşi? Elpelenä toşap garylyp üstüne künjüjik sepilip hem diýip taýýarlanylýar. Sebäbi oň tagam taýdan her hiniň öz tagamy bolýada. Lezzeti bar. Hawa. Onam şu toýa ýapylan çelpek säher bilen bir Toýa gelen myhmanlara gaýmakban bilen hem äberilýär gök çaýlar. Hem gudalara-da taýýarlanýar, onuň üçindenem hökman gaýynagalaryň, ýüwjüleriň gatnaşmagyna şo çelpek almak, çelpek ogurlamak, çelpek satyn almak ýaly dessurlaram bar. Olar ýaly däplemizem bolupdyr. Sebäbi oglanlar, ýetginjek oglanlar gazanyň içine teňňe atyp, çelpegi tirip gidýän ekeniler ene-mamalarymyzdan. Ewen. Aslynda bir hili şol toýa niýetlenýän zatlaryň ählisiniň içinde gyzyk bar, şatlyk bar, birek-birege hormat, özboluşly pursat. Ine bizem ýazgymyzyň bu sany Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyndan taýýarladyk. Ine eli çeper, eli tagamly zenanlarymyzyň gatnaşmagynda toşakly çelpegiň ýapymy çuwadam biziň aldyrma barmak çöregimizem almagyny dowam edýär. Dogrusy zenanlarymyz şeýle işe berlen, tagama berlen ussatlygy bar. Bu ýerde çelpek ýapylýar. Ine ýene gaýra ýanymyzdada palaw bişirilip dur.

Indi näme biz häzirki döwürde ýaşlarymyza hemme edim-gylymlarymyzy, milli miraslarymyzy öwreden soňumyz ine ýaş gelinlerimizem öwrenip ine ýaş gelinimiz ýatyp otyr. Muňada biziň begenjimiziň çägi ýok. Ýurdumyz parahat bolsun, mähriban Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda ýurdumyzda hemişe toýlar tutulyp dursun. Toýlarymyzda hemişe şular ýaly çelpeklerimiz bişirilip dursun. Bizi şeýle ajaýyp zamanada ýaşadýan mähriban Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, belent başlary aman bolsun, asmanymyz arassa, ýurdumyz parahat bolsun, ýurdumyzda hemişe toýlarymyz toýa ulaşsyn! Sag boluň Annaşeker ene arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizem siziň arzuwlaryňyza goşulýas. Hemişe her bir öýlerde şular ýaly toý gazanlary atarylyp dursun. Süýjülikde toý pişmelerem bişirilsin. Toýa taýýarlyk görülsin. Toý pursatynyňam habar eşidip durmak.

Ýazgymyzy dowam edýäs, ýaňy çelpegiň bişiriliş pursatyna tomaşa etdiňiz, ine howlyň bu çetinde-de palawa başlapdyrlar. Ine etini Endigan gowurdy Abadan ýenejemiz, indem käşirini atýar. Abadan ýenje naharyň bereketli bolsun. Sag boluň.
Bizem ine üýşdük weli inim. Palawa-da başladyk. Palawa masaramyza näme, ilki bilen-ä ýagymyzy gyzdyrýas. Ýagymyz gyzansoň etimizi atýas. Etimizem Endiganja gowurýas. Gowja gowrulandan soň. Soganymyzy atýas. Soganymyz azajyk mysdar bugurýarys, käşirimizi atýas. Ondan käşirimiz hem bir azajyk buglaýas, ýumşaýar. Ýumşaşýar bolany ondan agzyny ýapyp bir azajyk garam buglaýas. Ynha gelinlerimiz çöregini bişirýänçä palawymyzam taýyn bolar. Asuda, abadan, parahat ýurdumyzda. Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň saýasynda toýlar köp bolsun! Şular ýaly toýlarda-da dürli türkmeniň milli tagamlaryny taýýarlap, dürli näz-nygmatlary taýýarlap oturyp iýmek, bir agzybirlik bilen üýşmek hem ählimize nesip etsin! Sag boluň Abadan Genji arzuwlaryňyz hasyl bolsun.

Mähriban telegörüjiler ine biz çöregimiz tamdyra gelmedik häzir genejem birinji suwuny berýä aslyha tamdyra çörek ýapylanda bäş gezek suw berilýä aklyk suwy päklik suwy gyzyl suwy tagam suwy hemem tamam suwy şol bäş gezek suw bermek esasynda çörek öz reňkine hemem tagamyna gelýä aslyha tamdyr Suwy diňe tamdyr üçin niýetlenipdir, ol hiç kime berilmändir, aýak asty ýerik dökülmändir. Diňe iň soňunda şol suwa çörek basmak esasynda çörek bişiren zenan töwir galdyryp, diňe aýak basylmaýan ýerik, gyra sowa ýerik dökülipdir. Tamdyr üçin niýetlenilýän gurallaram eý görlüpdir, tamdyra suw guýulýan, şol bir wagtyň özünde şerebe suw saklanylýan hemem tamdyryň ýanynda goýulýan ýörite enjamlaram. Indi häzir Tamdyrymyzdan gyzyryp bişen çöreklerimiziň hoşroý ysy bar. Türkmen tamdyry, bu mukaddeslik barada oýlananyňda kümüş saçly enelerimiz ýadyňa düşýär. Tamdyr gurulýan ýer howluda ýörite aýak basdy ýerden sowa ýerden saýlanypdyr. Her obanyň tamdyr üçin netläp gum alýan ýeri bolupdyr. Gum ýörite eýlenipdir. Saman bilen garylyp sähetli gün, goly güýçli zenanlarymyzyň yhlasy bilen Tamdyr ýasalypdyr. Tamdyr mydama ýelden, ýagyşdan goralypdyr. Gyş aýlary ýörite üsti basyrylypdyr. Wagtal-wagtal zenanlarymyzyň el kömegi bilen daşyna timar berlipdir. Şu wagtky görýän tamdyryňyzdaky bolşy ýaly bir böwrüne goçak çekmegem asylly ýörelge hasaplanýar. Tamdyrlar dört körükli, üç körükli, Iki körükli. Häzirki çörek bişirýän tamdyrymyzam bir körükli. Ol, esasan, şol adamyň ýaşaýan ýeriniň howa şertine laýyklykda. Käbir ýerlerde, köwsarlap ýelli bolan ýerlerde ýörite tamdyr bir körükli edilýär. Ine, şu adam bir körükli küýze tamdyrda üsti barmak çekilip bişirilýän türkmen çöregiň iň naýbaşylarynyň biri ýugrumy ýetmeli, şol wagtyň özünde-de endigan siňňitli bişýän görnüşini bäşbarmak çöregi

Indi mähriban telegörüjiler ýazgymyz dowam edýär. Indi ýazgymyzyň dowamynda Ahal welaýatynyň Gökdepe ilinde ýazýas. Indi bu ýerde bize zenanlarymyz milli tagamlarymyzyň birnäçe görnüşlerini bişirip görkezýärler. Ýaňy bäş barmak çöregiň, ýagny el syrylyp bişirilýän çöregi bişirdiler, serdiler. Dogrusy tamdyrdan gelen çöregem biraz daşyna serilýär, sowadylyp, onsoň çörek saçaga dolanylýar. Indi enelerimiz. Şu adam tüweleme byssymylla bilen ýaňy çörek bişirip gelýänçäk, geýnejelerem çetde durman, pişmeň hamyryny ýugrup-durlar-da. Bu-da bir özboluşly, ýokumly tagamlaryň biri. Ýokumly tagamlaňam biri. Hamyryny edil barmak çekilýän çöregiň hamyry ýaly gowşak etmeli, ýumşak etmeli. Içine süýt goşup, tüýji goşup bişirýärler-de. Şu matmam bilen bişirip goýsaň, bir de bir. Çagalar iýmäge-de, ertir-bahar-da iýmäge-de pişme bir taýýar salatdyr. Hemem süýji bolýar şu, ýumşak bolýar. Gökdepe tarapynda bişirilýän pişmeler toýa bişirilsin, öýe bişirilsin ullakanrak edip kesilýär. Onuň ownuk pişmeleri elmydama toýda näme seç pişme diýilýär, hemişeler bir ownujak edip pişme edilýär diý. Aslynda elmydama edilýän zat

Ýurdumyzda toý bolup dursun, elmydama pişmelerimiz, çelpeklerimiz ýapylyp dursun. Şu zatlara giň ýol açan hormatly Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň jany sag bolsun, ömri uzak bolsun, il-ýurt bähbitli alyp barýan işleri mundan beýläk-de rowaç alsyn. Toýlarymyz toýulaşsyn. Mydama bizem şular ýaly öz gelinlerimize, gyzlarymyza şu gadymdan gelýän däp-dessurlarymyzy öwredip, şolaň arasynda gezip ýörmegi miýesser etsin. Sag boluň ene, arzuwlaryňyz hasyl bolsun! Mydama bizem, nesip bolsa, gökde piline toýa gelip duraly, mydama toý pişmeleri bişirip dursun, şular ýaly toýly pursatlaryňam şaýady bolmak miýesser etsin! Sag boluň! Sag boluň!

Ine biz ýazgymyzyň ahyryna geldik. Ýazgymyzyň bu sany Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyndan taýýarladyk. Ine Gökdepe etrabyna mahsus bolan barmak syrylyp bişirilýän algynly çöregiň, toşaply çelpegiň hemem türkmen milli palawyň şol bir wagtyň özünde-de ine gadym pişmäň bişirilişini görkezdiler. Ine Gökdepe iline geleňizde hökman şular ýaly süýtli, süýjüli uly pişmäň bişirilişine tomaşa edip bilersiňiz, iýip bilersiňiz. Biz sizi çagyrýas Gökdepe iline myhmançylyga. Ine ýazgymyzdaky pursatlar siziň göwnüňizden turandyr diýip umyt edýäs. Ine ýazgymyzy ýazmaga ýakyndan ýardam beren Gökdepe etrabynyň häkimligi. Mähriban ildeşler! Mydama ilimizde toý bolsun agzybirlik bagtyýarlyk saglyk höküm sürsün. Şular ýaly her bir öýlerde toý gazanlary atarylyp dursun. Şular ýaly toý pursatlaryň şaýady bolaly. Hemişe toýly günlerde görüşmek, Size-de, bize-de nesip etsin. Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Serdarymyzyň işleri, rowaçlyklary beslensin. Mydama döwlet bähbitli işleri ýol alsyn. Janlary sag, ömürleri uzak bolsun. Şeýle arzuwlar bilen gepleşigimiziň bu günki sanyny geçirip gutarýas. Hoş wagtyňyz.